نعوذ باللہ خدایا تیڈی ذات دا شکوہ کرنڑ توں پہلے میں ماریا ونجاں توں تاں لا ریب دھرتی دا خالق ہیویں تیڈی وحدت توں مالک میں واریا ونجاں اپنڑی قدرت دا نواں کرشمہ ڈکھا تیڈے بندیں دے رلے کتاریا ونجاں میڈا مالک میکوں اے وی منظور ہے سچ لو سولی تے جیکر سنواریا ونجاں بے نیازی توں مولا کڈہیں وقت کڈھ اپنڑی دھرتی تے ظلمت دے دنڑکار سنڑ اپݨے ٻالیں دی روٹی لو روندن کیویں نہ پھرائی دے ماریں دے ݙسکار سݨ توں ہی مالک میݙا میں ہاں بندہ تیݙا نال اپݨے الاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے اوویں دنیا تے بے شک نگاہ ہے تیݙی ول وی دھائیں سݨاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے ساکوں غم دے غضب ناک پنجرے توں کڈھ موج میلے مناوݨ دا کجھ ٹائم ݙے۔ روٹی آوے ساݙی روز عرشاں کنوں ٻال بکھے رڄاوݨ دا کجھ ٹائم ݙے نا محبت دا ہرگز مٹیندا ویندے تیریں تلے دفینڄن پریتاں سڄاں تیݙے منکر دے مندر سلامت کھڑن روز پامال تھینڄن مسیتاں سڄاں کتنی مدت کنوں ݙیکھ کشمیر وچ غیر مسلم بندوخاں چلیندے کھڑن۔ ہاں دے کالے منافق فلسطین وچ ساݙے ماسلاں دے ڳبھرو مریندے کھڑن، قہر اپݨے کوں کتھاں سنبھالی کھڑیں ظلم ظالم نغارے وڄیندے کھڑن کیا وجہ ہے خدایا مسلمان کوں پتر شمر دے شام وچ کوہیندے کھڑن جرم کہیں کیتا ہے قہر ٻئے تے وسائی نال سکیں دے ساوے سݨیندا کھڑیں ساݙے بھیݨی دے برقعے لہا جاؤن ڳئے اوکوں دولت دے تمغے ݙی ویندا کھݨی اپݨی دھرتی تے ہک وار نظراں بھنوا کون تیݙے لو جا جا کوہیندے ودن تیݙی عظمت بچاوݨ لو کائنات وچ ظلم ظالم دے پیریں دپھیندے ودن تیݙی وحدت کوں واضح رکھݨ واسطے کون بھائیں دے اندر سٹیندے ودن تیݙا قرآن جڳ تئیں پچاوݨ کیتے جسم سولی تے کیندے ٹنگیندے ودن آپ انصاف کر پوری دھرتی اتیں کون تیڈے لو قربان تھیندا ودے۔ نعرہ تکبیر او تئیں نشابر ودی جیتونی ہک حسینی وی جیندا ودے۔ میں منینداں زمانے تے کجھ لوک ہن جیرھے دھرتی تے ظلمت روا جانڑدن۔ بھوئیں تے آباد بندے زمیندار کوں نعوذ باللہ او اپنڑاں خدا جانڑدن۔ تیڈی بندگی کوں سمجھنڑ کوئی سوکھا تاں نئیں تیڈی بندگی فقط تنبیہہ آ جانڑدن۔ جیں دا نا پاک مٹی توں بوتا بنڑائی شودے خاکی تیڈی شان کیا جانڑدن بال کافر دے کاریں تے سیراں کرن ساڈے معصوم روٹی لو رونون کھڑے ساڈے اکھیں توں نکھتے ہوئے نیریں دے وچ پیر دشمن ساڈے روز دھونون کھڑے۔ میں ہاں عارف میڈی آہ دا اثر ڈکھا پوری دھرتی تے ظالم کوں برباد کر ول نہ شوخی ڈکھاونڑ دی طاقت بتیس اے غیر مسلم کوں اینجھاں شاہ ماد کر۔ ورقہ ورقہ کیتے جائیں مسلمان کوں اینجھیں ملاں کنوں ساکوں آزاد کر ساڈے بھینڑیں دے پردیں کوں محفوظ رکھ ساڈیاں عزتاں بچا ساڈی امداد کر تیڈی رحمت دے بھالے بھلیندے ہوئیں مفلسیں دی حیاتی گزر نہ ونجے اپنی غربت دے غوضیں توں تنگ آ کرائیں تیڈی مخلوق تائیں توں مکر نہ ونجے۔